مل تو کیوں رس دیں کیوں رس دیں تیڈے روسے دا کائنات نی مل تو کیوں رس دیں جݙاں ڄاݨدا ہیں تیݙی مسک بنا نئیں کھلدے پھل توں کیوں رسیں۔ رل ویسی تن دے صحرا وچ میݙی روح بلبل توں کیوں رسدیں۔ اونویں آکھ چا شاکر رل ونڄ توں میں وینداں رل توں کیوں رسدیں۔ بڑی مہربانی ساڈی۔ توں یاد رکھیں سکھ سفریں وچ کوئی شئے پئی کھٹ میں یاد آساں توں یاد رکھیں سکھ سفریں وچ کوئی شئے پئی کھٹ میں یاد آساں کہیں ثابت شئے کوں کہیں ہیلے لگا کہیں جاہ ٻٹ میں یاد آساں۔ یا شام کوں ولھے پکھیاں دا ݙٹھو کئیں جا جھٹ میں یاد آساں تیݙے ہتھ دا شاکر شیشہ ہاں جݙاں ویساں ترٹ میں یاد آساں۔ اور جݙاں ڈھاݨا ہا پوری توجہ چا ساں جݙاں ڈھاݨا ہا وت ہوݙ کیہاں۔ پھر ہوندیں تھی اݨ پھر ڈھائے پئے۔ جݙاں ڈھاݨا ہا وت ہوݙ کی ہاں۔ پھر ہوندیں تھی اݨ پھر ڈھائے پئے۔ ایں ساوݨ کئیں ݙینہہ سوبھ ݙتی کݙی چھت ڈھائے پئی کݙی در ڈھائے پئے۔ تھاں کپے کیا محفوظ کروں۔ کل ستریں سودھا گھر ڈھہے پئے۔ رت چوگ وٹاوݨ آئی شاکر ساݙی چنج پک پئی ساݙے پر ڈھہے۔ جݙݨ دھاݨا ہاں وت ہوݙ کیہاں پھر ہونجے تھی اݨ پھر ڈھئے پئے ایں سامݨ کئیں ݙینہہ سوبھ ݙیتی کݙی چھت ڈھئے پئی کݙی در ڈھئے پئے تھاں تھپے کیا محفوظ کروں کل ستریں سودھا گھر ڈھائے پئے رت چوگ وٹاوݨ آئی شاکر ساݙی چنج پک پئی ساݙے پر ڈھے کجھ سمݨ اڄݨ ہن لانویں دے سر قہر ہجر دی گاج پئی کجھ سمݨ اڄݨ ہن لانویں دے۔ سر قہر ہجر دی گاج پئی اے۔ میں پرنی کیا ہاں پرنی میں میں آپ تے آپ پہاج پئی اے۔ آ جھٹ دا جھٹ بہہ نال میڈے ہاں پہر ٹو پہر متھاج پئی اے۔ ہتھ لایا شاکر معاف کریں اوہ سیج پئی اے اوہ ڈاج پئی اے۔

توں مل پئیں غم چوطاق ڈٹھے۔ کھل اپنے آپ نکل پئی اے میں صدقے تھیواں توں کھل پئے توں کھل پئے دھرتی کھل پئی گھن ونگاں پنگاں پا کے بہیں سنبھلیاں اکھ کجلے گار سنبھل پئی اے میکوں مل پئیں شاکر نکھڑیں نہ میڈی خوف توں کمبدی دل پئی اے توں نکھڑیں زندگی ایں تھئی اے جیویں کہیں دا ڈاج گھسیج ویندے۔ میں آ وینداں سئیں توں نکھڑیں زندگی ایں تھئی اے جیویں کہیں دا ڈاج گھسیج ویندے۔ جیویں ترٹ کے پھل کوئی سر ہے توں ڈھاہ پیریں وچ لتڑیج ویندے۔ یا شوق توں سیتا چولا چن گل پاوݨ سائت پڑیج ویندے۔ ایہے حال ان شاکر اڄ ساݙے جیویں وسدا شہر لٹیج ویندے اور توں نکھڑ کے وی نیں نکھڑ سڳیا۔

کل شیشہ چائے میکوں توں نظریں میکوں اپنی کھل اچ توں نظریں اکھ نیر وہائے میکوں توں نظریں کہیں جھنڑک ڈتی تاں توں ہاویں کہیں کھل الوائے میکوں توں نظریں تیڈی شاکر مونجھ فقیر موجھ معراج کرائے کوئی نظر جو آئے میکوں توں نظر بڑی مہربانی بڑی مہربانی توں نکھڑ کے وی نہ نکھڑ سگیا کل شیشہ اچ آئے میکوں توں نظریں میکوں اپنی کھل اچ توں نظریں اکھ نیر وہائے میکوں توں نظریں کہیں جھنک ڈتی تاں توں ہاویں۔ کہیں کھل الوائے میکوں توں نظریں تیڈی شاکر مونجھ معراج کرائے کوئی نظر جو ائے میکوں توں نظریں اور پوری توجہ چاساں ساڈے لب کوں بخشے گیت جیڑھا ڈیوے چپ کوں مار گولی جی ساڈے لب کوں بخشے گیت جیڑھا۔

سونہہ نال سوالیں جنم گھدھے۔ ہݨ سݨدا ڄل پئے ٻول ملن۔ تیݙے قول ان قصے حوریں دے میݙی ریت رواج تے اول ملن۔ میں آپ ملنگ میݙی ناز ملن۔ ہتھ کنگن تے گل کشکول ملنگ تیڈی میڈی شاکر کیا یاری تو شاہر دا شاہ میں رول ملنگ۔ بڑی مہربانی اچھا بھئی ارشد دا حکم ہے سی ہک دوڑھا۔

کوئی حال ہوون غم ہوندن پئے جیڑھے پل پل خوشیاں ݙیندے ہن اوہے نال ہوون غم ہوندن پئے ٻیا کپڑے نال نی غم لکدے سوہے لال ہوون غم ہوندن پئے غم ہوندے شاکر دل کوں ہن دل ٻال ہوون غم ہوندن پئے تشریف لے جاؤ جناب شاکر شجاع آبادی صاحب میرا خیال ہے۔

ساہ نال میں لوڑا جناب شجاع آبادی صاحب دی بارگاہ اچ پیش کرینا جو اللہ کرے اسی قبول فرمیسن۔ ساہ نال سلہڑ ہن غم ہر دم کوئی حال ہوون غم ہوندن پئے جیڑھے پل پل خوشیاں ڈیندے ہن اوہے نال ہوون غم ہوندن پئے۔ ٻیا کپڑیے نال نی غم لکدے سوہے لال ہوون غم ہوندن پئے غم ہوندے شاکر دل کوں ہن دل پال ہوون غم ہوندن پئے اور اج فجریں کاں ہے کرک سنائی دل کیتی ہائے میں جی کیتی اج فجریں کاں ہے کرک سنائی۔ دل کیتی ہئے میں جی کیتی ول چپ دی چادر چیر کرئیں دل آپ الائے میں جی کیتی ایویں کئو دا دڑکا جتھ ہامی میڈے کن تئیں ائے میں جی کیتی اگوں شاکر وا دا جھولا ہا جئیں در کھڑکائے میں جی کیتی۔ ہک نظم سنوانا چاہنا۔ دوست کوں ویساں سونا اے جیڑھی نظم میں چھڑیندا پیاں ایندے واسطے گزارش اے ہے جے تاں کی میڈی آواز ویندی پئی اے انہیں دوستیں کوں جیڑھی سماعت نال ٹکراندی پئی اے میڈی آواز نال اے گزارش اے ایں نظم دا آخری بند سنن کنوں پہلے کوئی حتمی رائے قائم نہ کریسوں۔ جیلھے ایندا آخری بند سݨ گھنو جیندے دل اچ جو فتوا وے وݙا ڳالھ حاضر ہسی۔ وݙا سئیاں جم جلال نہ کر وݙا سئیاں جم جلال نہ کر۔ اج کول کراڑ کوں سہݨا سہݨا ہے۔ لنگھی مدت مدام خیال دے وچ اج لفظ بݨے لب ہاݨا ہے۔ تیکوں اپݨی کل تخلیق وچوں ہکو صرف انسان کیوں بھاݨا ہے۔ تیکوں اپݨی کل تخلیق وچوں ہکو صرف انسان کیوں بھاݨا ہے۔ ایندی روح دا رزق ہے ساہ ایندا توڑے ساہ ساہ آپ کماݨا ہے۔ اے زندگی ویڑھ کے سم ویندے ایندی پل پل موت سراݨا ہے کوئی لفظ فرشتے نہ لکھسن تیݙے نال اڄ نیب الاݨا کوئی لفظ فرشتے نہ لکھسن تیݙے نال اڄ نیب الاݨا ہے ہک سد جاں ولجاں ݙاہ ݙیساں کر یاد قرآن اچ آکھیا ہے ہک پل وی انج نہ ہوساں میں ہوساں نال جہان اچ آکھیا ہے ذہن اچ رکھنے اے مصرع ہک پل وی انج نہ ہوساں میں ہوساں نال جہان اچ آکھیا ہے۔